Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Эфирда форсат тапшыруы. Бүген бездә оста куллы Зөбәрҗәт Дәүләт шуны кунакта. Зөбәрҗәт апа, исәнмесез! Хәерле көн, Гөлия, исәнмесез. Зөбәрҗәт апа, сезне оста кулы дюйм очраклы түгел, чөнки сез бәйлисез, тегәсез, чигәсез. Э, барлык шигырьләрегезне дә санап бетерә алдыммы әле?

Менә әлеге күргәзмәдә монсы сезнең сәйләннән ясалган ясалган кул эшләнмәләрегез. Беләзекләр, муенсалар. Шулай бит? Әйе. Муенсаларның да, беләзекләрнең дә нинди генә төре юк. Һәрберсе үзенчәлекле, зәвыклы итеп эшләнгән.
Тырышабыз инде, эшләгәч матур булсын дибез бит. Үзеңә кияргә дә, бүләккә бирергә дә матур булса әйбәт бит. Менә әлеге кул эшләрен эшләргә каян ничек теләк уянды?
Бисер белән эшләргә мин күптәннән хыяллана идем. Ничектер пенсиягә чыккач, Ял итәргә дә йөри башладым. Бардым изгилеккә ял итәргә, Чаллыга. Шунда мин әйтәм, кайтып китәсем килә, нишләргә микән? Автобус нинди автобус бар икән, автобус алай сорап кызлардан. Нишләп килә? Кайтасым килә, мин әйтәм. Беренче көн бит. Әйттеләр алар миңа, бар әнә Земфира янына төш дип. Земфира ул хезмәткә өйрәтүче инструктор булды. Шуның янына төшкән идем, 21 көн шуннан чыкмадым. Менә шунда өйрәндем, бик ошый. Гади генә сәйлән дисәк тә, нинди зәвыклы бизәнү әйберләре, берсеннән-берсе үзенчәлекле, берсеннән-берсе матур. Карагыз әле, менә мисал өчен, менә монсыны имегез. Күп вакыт кирәкме аларны эшләргә? Әз дип әйтмәс идем. Әз дип әйтмәс идем. Вагыш бит. Вагыш. Бер көндә генә бетми инде, кая бер көндә генә бетсен юк. Әйе, менә бу муен Болары беләзекләр. Беләзекләр. Беләзекләрне бер көндә эшләп бетерергә була инде. Нинди генә корап, кайсына корап. Һәрберсенең бит әле. Аннары бит кәеф тә кирәк. Кәеф булганда тизрәк эшләнә. Төрле техникада эшләнгән, әйме, менә монысы, мисал өчен, башкача инде. Башкача, башкача, әйе.
Төрлесе төрлечә инде. Аларның схемалары бар, шул схемадан карап инде. Бөтенесен баштан чыгарып булмый бит. Әйе. Ана шул Земфира бирде инде миңа күп итеп схемалар. Син боларны эшли аласың, боларны эшли аласың дип. Әле эшләмәгәннәр дә бар, эшләнәселәр дә бар. Башка төрләр әйе. Болар инде муенса гына түгел, яка формасында да киергә була инде. Кем ничек тели инде әйе, кем ничек тели. Әнә теге агып йөрәк матур бит, ансы чыпшын якасымак. Әйе, монсы чыпшын якасымак, ялтыр-ялтыр килеп тора. Ясыйм да үзем дә хозурланып алам инде бигрәк матур дип. Кешегә ничектер миңа ошый үземә. Бик матур.
Димәк, без бүген сезнең белән Сәйләннән нәрсә ясыйбыз? Менә шушындый
белезек урып карасак дигәне, булдырып чыгасак. Бик яхшы, бик матур. Куеп карайык болар.
Әгез әле кызларга. Матур бит. Матур, бик матур.
Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Эшне инәгә җеп кертүдән башлыйбыз. Җепләрне мин кертеп килдем инде, чөнки бик озак мәтәшәмен. Күзләр начар бит хәзер. Төймә нинди төстә булса, шундый төстә җеп алабыз. Бу беләзек ике инә белән эшләнә. Җеп саплаганнан соң менә шулай ике инә белән аның башта шулай урталай бүлеп каптыргычын урнаштырып куябыз. Күзлек кияли, күзлексез булмый бит. Шундый кечкенә генә каптыргычлар бар аның. Шуларны урнаштырабыз башта. Аны шул бирмәсен өчен төйнәп куябыз мына шулай итеп, икенәне бер юлы кертеп. Бер юлы кермәйде ул. Алмаш тирмәш кертәбез.
Менә. Бу ике кат энәдән. Ике кат энәдән.
Җептән. Җептән. Ике энә белән эшләнә.
Кич утыру кебек инде бу безнең өемегез. Кич утырабыздыр инде.
Татар халкы кич утырганда бит инде кич утырганда бөтен кеше кул эшләре белән кемдер бәйләгән, кемдер җон эрләгән, әймәгез? Әйе, җонда эрлим, эрләгән әле әзрәк җоннар бар, аларны эрләп, носкиләр, чын җон носкиләр бәйлим ансында.
Әле җырлап та утырганнар, әймәгез? Җырлыйбыз мәллә. Әйдәгез, җырлыйбыз. Бергә. Бергә. Теге яшь вакытта бит романтика шәһәрдә. Шәһәргә китәсе килә. Хәзер олыгыш авыл ягы тарта бит. Шуңа күрә сагынып
авыл турында җырлама. Авыл, авыл турында шыңшып яшьлек, әйе. Менә Илгиз Закировның бер җырын шыңшып йөрим инде мин өйдә чакта шуны. Җырлап карасак килеп чыгар микән? Әйдәгез, җырлап карыйк әле.

Бигрәк ямьле, бигрәк сөйкемле. Менә шулайрак. Менә сез җырлагач, минем эшләр дә монда җайланып китте әле. Шулай да ул.
Әйе. Бер куплет җитәр, тавыш хәзер картайды. Яшь вакытта яшәгәе, тавыш та тавыш та олыгая икән бит үзебезгә ярып. Әле улай бармаган монда. Тәҗрибә генә арта.
Тәҗрибәне арттыру өчен менә шул Ишеттем дә мин Флюр Гайнмөхәммәтовның Талый тәңке ансамбле турында. Шунда йөри башладым әле, олыгайып беткәч кенә менә. 19 19 елның декабрь айыннан гына. Менә бүген репетициягә дә барасы бар әле. Бик яхшы. Өйдә утырырга вакыт юк? Өйдә утырырга вакыт юк.
Вакыт вообще юк. Нишләргә белмичә аптырап утырган мин, Аллага шөкер.
Боларны сез матур була бит. Әйе, үзегез өчен ясыйсызмы? Кызларыгыз өчен ясыйсызмы? Кызларга да, бүләккә дә бара инде. Ошаган кеше сатып алам дисә, сатып та җибәрәм. Дусларга, туганнарга, бүләккә. Кунакка барганда тотып барсаң матур бит. Мин яратам. Алган кеше дә ошатадыр дип уйлыйм. Менә без тапшыру башында әйткән идек, сез чигәсез, тегәсез, бәйлисез дип, әйме? Сәйләннән муенсалар, беләзекләр ясыйсыз. Э, тагын нинди һөнәрне үзләштерергә хыялланасыз? Бар монды. Ой, үзләштерер нәрсәләр күп әле бу гөлия. Менә мотор курчаклар бәйләр, аны бәйләргә өйрәнәсем килә. Аннары түбәтәй калфаклар тегеп, аларны бисер белән чигәргә өйрәнәсем килә. алары бик матур хыял матур хыял ну эшләп карарга исәп бар Эшләрмендер шикелле тоела. Берәр заман, может, урамда очраганда үзем теккән колфак белән дә күрерсез. Алла бирсә. Ә бәйләүне күптән бәйлисездер инде, әйме? Бәйләүне күптән, күптән. Күптән бәйләсәм дә, эшләгәндә бит эшләп булмый. Мин мәктәптә эшләдем, мәктәптә эшләгәндә үзегез беләсез анда. Чигеп бәйләп утырып булмый. Мәктәп эше болай күп бит аның. Менә пенсиягә чыкканнан соң инде ныклап керештем. Шәлләр дә бәйлим, кофталар да бәйлим. Баштан аякка хәтле. Менә өстә үзем бәйләгән күлмәк дип әйтимме, туника дип әйтимме. Бик матур.
Ә, бу жилетны инде калган җепләрдән ясадым. Мотивын ясап, аннары җыештырып тектем инде менә. Олы бит.
Бик матур. Так.

Нәзберек алар, кигәндә дә нәзберек. Менә пар булдык. Пар булдык. Әйе.
Бик матур. Бик күркәм. Монсын салмассың, үзең алып китәрсең.
Рәхмәт.
Бергә эшләгән истәлек булыр. Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Бик күп вакыт та кирәк түгел, теләк кенә бер караганда. Әйе, теләк.
Ә менә инде шәлләргә килгәндә, менә әлеге шәлләр дә сезнең. Кул җимешләре, әйе.
Аларга инде, әлбәттә, күбрәк вакыт кирәктер, шулай? Күбрәк кенә түгел, күп.
Ул үзләре бәйли, тегә, чигә башларга теләүче Түбән Камаларга нинди киңәш бирер идегез? Иң беренче чиратта нәрсә, сабырлык кирәкме, теләк кирәкме? Башта теләк кирәк. Башта теләк кирәк, аннан соң сабырлык. Усидчивость ничек була икән ул? Өйрәнү инде.
Өйрәнү, әйе.
Эләктереп алу.
Эләктереп алу, әйе.
Өйрәнергә теләүче булса, рәхим итсеннәр. Өйрәтергә була. Өйрәтергә була, әйе. Теләк булганда барсын да эшләргә була. Теләк кирәк, теләк. Зөбәрҗәт апа менә карап торам да, менә бу муенсаларга карап соклану өчен мөмкин түгел, шулай бит? Үзем дә шулай.
Ясап куям да. Ул бит берәр-берәр чәчәктән ясала, чәчәген ясыйм да куеп карыйм. Аның төрле төсләре бар. Кайсын алсаң да шундый матур инде. Ясап карыйм да үзем дә сокланам.
Ялтыр-йолтыр килеп торалар, күлмәккә ямь биреп торалар, әйеме без? Әйе. Мин эшләдем, мин эшләдем микән боларны дип. Әйе, һәрберсе үзенчәлекле э, техника белән дә. Әйе, һәрберсенең үзенең схемасы бар инде, схема белән эшлим мин аларны. Бөтенесен башта калдырып булмый бит. Төсләрен инде андый төсле ясап карыйм, мондый төсле ясап карыйм. Мондыйлар күбе инде алып та бетерделәр. Аклы кораллары бар иде.
Менә монсы нинди? Монсы бигрәк үзенчәлекле.
Монсы исеме Клеопатра. Клеопатра схемасы. Но Клеопатраның төсе мондый түгел иде, мин үзем мондый итеп ясап карадым. Сары белән карада ясалган. Ансын кызганычка каршы алып киттеләр.
Менә мондыйлары да бар. Туганнан туган сеңлем килгән инде. Ул җыеп китте. Бүләк тә әйттем. Бөтенесе белә күрми дип сатып та алып китте.
Монысы да үзенчәлекле муенса. Һәрбер күлмәккә үзенең төсен таксаң матур бит. Әйе, бик матур.
Матур.
Эшли башлагач эшләнә инде, башта өйрәнгәндә авыр шикелле була ул, конечно. Ул сыек та булмаска тиеш, каты да булмаска тиеш бит. Тыгыз да инде. Әйе. Ничә техника менә монда сезнең? Ничә техника кулланылган? Санаганыгыз бармы? Юк.
Юк. Схема буенча эшлим дә эшлим.
Мотор бит, һәрберсе аерым. Һәрберсе үзенчәлекле инде. Менә болары да.
Мотор инде теге төсне ясап карыйм да, мотор ошый. Бу төсне ясап карыйм да, мотор ошый. Мотор бит. Мотор инде. Миңа ошый.

Зибәҗет апа, үзегезнең шөгылегезнең серләре белән уртаклашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тапшыруыбызның герое булган өчен бик зур рәхмәт. Һәм сездән яңа яңа шөгыльләр көтеп калабыз. Рәхмәт, чакыруыгызга рәхмәт. Чакырсагыз, тагын килермен. Яңаларын өйрәнгәч, әйтәм бит, түбәтәләр, калфаклар тегеп, аларны чигәргә өйрәнәсем килә. Шул вакытта, может, чакырырсыз.